Na from twenty fifteen bɛsi twenty fourteen mepaakyɛw ɛyɛ nine years nie but sesie me ne wo kasa yi yɛn werɛfɔɔ gyee after nine years no afei na yɛatumi arekye fifteen percent as a country. yɛaenroll 4G network after nine years, afei na yɛatumi arekye fifteen percent wɔ Ghana ha. Na kyerɛ sɛ yɛn implementation method no mmoa, ɛnkɔ so yie, ɛmma 4G no nnuru baabi a ɛsɛ sɛ ɛduru. Enti wobɛhu sɛ woba Kumasi a, Wodur Kumasi mpɔtam baabi a, forging no wobɛnya. Wodur Kumasi mpɔtam baabi a, wonnya forging.
Nine years down the line, 4G coverage afei na aduru fifteen percent. The ministry nso so de n'ani totoo fam hu sɛ asɛ the kind of investment ne infrastructure no a they put in place no, wɔn de pɛ baabi a ɛdɔm wɔ a obenya returns, mm-hmm. obenya patronage, obenya returns, but not focusing on nationwide coverage. Because sɛ nine years, afei na 4G yɛnya 15 percent a, calculate the number of years a yɛbɛtumi anya nationwide coverage, mm. even for 4G. Meaning me ne wo life time Ghana nnya eh coverage universal coverage on even 4G.
Ministry of inf eh communication and digitalization pɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔnka sɛ baakofoɔ mmɛtɔ Na wɔno no ɛnwuro ɛba saa a yɛbɛkyɛ because baako foɔ ɔyɛ a sikasɛm ne ade no ɔntumi nnya infrastructure dodoɔ no a ɔhia ɔntumi nnya equipment dodoɔ no a ɔhia ɛnti saa na ɛteɛ deɛ a yɛreba abɛyɛ no national share ɛnti national share no all the telecos mo mmra shares dodoɔ bi a wobɛtumi atɔ no bɛtɔ yɛresi building no baako pɛ na yɛ operate from dɛ network biara benya no access wɔ hɔ ntsi based on shares dodoɔ a telcos no bɛtɔ network communities no mo bɛtɔ no shareholders no mo bɛtɔ no o shares dodoɔ na ɛbɛkyerɛ the level of strength network a ɛsɛ sɛ o customers no enya anaa wotumi provide de ma wɔn na no ɛna ɛda sɔre yɛ a. Minority in parliament a wɔn na implementee 4G network nanso wɔantumi anyɛ ne yie na up to now yɛwɔ 15 percent na wɔbi bɛyɛ na at the shortest possible time 4G network no bɛtumi ahete 80 percent na 5G network no nso ahete above 80 percent no wɔn se da wɔn mpene wɔn mmunuyɛ a wɔn gye kum. Ɔmo se ɔmo mpene nnɛ, ɔmo mpene kyena.
Bɛrima ne mmarima asɛm mu fam ɔde bɔɔl so ne wɔgye mu bɛrima ne nyɛ sɛ nyɛ kyeɛ batɛ fɔn bɛrima ne mu yɛ na ɛde sɛ emu nyɛ den bio obi wɔn so no ɔde bɔɔl so two minutes three minutes na ne ho sɛne no wɔfa ata sɛ menka nkyerɛ sɛ nduro no deɛ ɛhɔ na aduro deɛ sɛ yɛ papa Na me aborɔ medi ho adanseɛ kyerɛ wo a gye tom ɛnyɛ wo nko ara na mede aduru bɛma wo for almost eight years sɛ sɛ wɔ 2024 right ti eight years mu na mena mi me eight years ya na mewura mi both on radio and social media obia no wɔ wɔtumi ato aduru aka sɛ aborɔ anyɛ adwuma me se anyɛ yie a bɛgye wo sika kumase asafo ship house na mewɔ Ɛyɛ yie a, na wode me ntale ne me mpɔboa ne me watch abɛkyɛ me sɛdeɛ ɛhyɛ ɛhyɛ mi. Mesi m'atale bi a ɛhyɛ me biara, presenter bi a ne bi wɔ Ghana. Tale bi a mehyɛ bɛ biara, biara ne bi. Ɛne man, ɔwɔ ɔwɔ ntale a ɛfɛ kye me anaa ɛpapa kye me, ba me deɛ quality one ɔhyɛ ne deɛ ɔne bi ɔkɔfa wɔn. Yɛde fi Canada ne US ne UK mu ne adeɛ blɛ wa wɔn se. Dɛm tie, mmɛmɛ duro na mede mma wɔn no. sɛ woyɛ obi a woda aduro so aduro biara pressure o diabetes o hwan hwan o de aduro bi a ɔda so biara no ka nokorɛ kyerɛ me sɛ woatwetwe wo bɛrima pɛn a memfa wo no yie a wode yɛɛyɛ ka nokorɛ kyerɛ me obi wɔ nso wɔnyɛ nna mu yareɛ ɔsɛ yɛ maanom aborɔfo duro ma wɔpaneɛ ɛkɔ nso ɛwɔ mu ara sɛ nsuo fitaa bi fi wo bɛrima mu ba ebi wɔ bɛdwe so bi na ɛsɛ yellow sometimes wonam kɔ ɔbɛrima no tumi bɔ paa na mu na ɛyɛ bɛrima no tumi bɔ wo yam mu tumi hyew ah na wode dɛn na ɛyɛ mi na ɔsɛ akɔ dɔkta mepaakyɛ o oh, ka no korɛ kyerɛ aborɔ mɛma wɔ duro saa duro no yɛ 600 ghana cedis woyi su na ankɔ a bɛgye wo sika because mesɛ ɛnyɛm na meyɛ duro no ɛna nipa no nso no na duro no megye tu ma mɛyi su a ɛyɛ papa ntitɛ mmea no to kyɛ sɛ ɔfata obi yɛ no anyɛ yɛ a mede no bɛbɔ no abɛgye ne sika wɔ se ɔno mpo ntumi mma aborɔfa ma no ɔntumi mma because yɛnim deɛ ɛkɔɛ me nɔma na ɛwɔ screen so no 0243 302191 ɛdin no yɛ mawoli ɛkpɛ peter ɛno ana yɛ mobile money number ɛduru no ma wobɔ no boɔ de akyerɛ wo kooko yɛ 600 sɛ wosisi na ɛyɛ 600 bɛrima no afoɔ no ɔpɛ sɛ yɛ kɛse a 1005 emu nyɛ den na ɔpɛ sɛ emu ɔden a thousand five wode bɔɔ so a na wagye mu mɛma ɔsɔre me so no yɛ two thousand series yɛ post de abira ama no ne a ɛyɛ five hundred mesrɛw sɛ woatwetwe wo ho pɛn wonya nna mu yareɛ pɛn wode aduro so a no nso aduro ne six hundred ghana series nti waa wohu dodoɔ a wohia no a na wayɛ mobile money wama me wo din w'address ɛne wo phone number na ma post de ama wo me post a seven working days ɛna wo nsa bɛtumi aka seven working days menim ntoro twa because ɛnyɛ me na post office fo na ɛde ba ɛna tɛm bi ɛkɔ so a seven working days ne deɛ obi a mede ma no bia nso na yɛade a ne nsa tumi ka na ma yɛ voice message ama wo as to sɛdeɛ wobeyisi no. Ahwɛfoɔ, Yɛma mo akwaaba, Yɛma mo akye, ɛma mo aha, ɛma mo adwo. Yɛgye di sɛ Nyankopɔn adaro mma, enti mo ho yɛ paa. Aane, yɛgye di sɛ Nyankopɔn adaro mma, obiara ho yɛ. Aane, yɛgye di sɛ Yesu adaro mma. Mote ase sɛdeɛ yɛn nso yɛte ase yi? Ɛnneɛ ɛba abɛdi Ghana nkɔmmɔ. Yɛbɛdi nkɔmmɔ a ɛbɛboa ama ɔman yi atumi akɔ n'anim. Na me deɛ metena ase sɛ a metaa bisa asɛm bi sɛ, enti deɛ Ghana yɛpɛ nie anaa nyɛ deɛ Ghana yɛpɛ nie? Sɛ yɛ deɛ Ghana yɛpɛ nie a, yɛbɛhunu. Ɛnyɛ deɛ Ghana yɛpɛ nie nso a, yɛbɛhunu. Ahanom yɛ Aborɔ GH Politics TV. Yɛka sɛ nothing but the truth. Aha, nokwaresɛm nko ara na ɛka wɔ hanom. Ae, nothing but the truth. Wokɔ YouTube no so a, ɛyɛ Aborɔ GH Politics TV ne Aborɔ GH TV. Facebook yɛ Aborɔ GH TV and Radio. TikTok, Aborɔ GH TV and Radio. Afei online radio ne Aborɔ GH Radio. Ae, wobɛnya atie na woanya ahwɛ kamakama. Ɛyɛ ahyɛ fa wo comment no ɛbra, like, Ae wo comment no me meka m'adwen wɔ ha no nso twerɛ w'adwen bra na nkɔmmɔ no ndi mu na yɛnhunu mpɛnpɛnsoɔ a ɔman no aduru ɛne baabi pɔtee a yɛpɛ sɛ ɔman no ɛtumi kɔ kɔduru. Ɛdin a megye soɔ ɛyɛ Bɔhyɛba oh Yesu. Magye wo so dɛdɛɛdɛ sɛ Awurade bɛyɛ, na ɛno saa na wo tiri yɛ yie, na sɛ mewɔ sika a, na makyɛ wo ten pesewas, nanso woatumi akɔdidi afiili pɛkyɛɛ. Ɛnne yɛba abɛdi nkɔmmɔ, na nkɔmmɔ a yɛba abɛdie yi, mepa wo kyɛw. nya boterɛ, nya ɔtwɛn, na tie nkɔmmɔ yi yie firi n'ahyɛaseɛ kɔsi n'awieeɛ, na tumi te nneɛma bebree ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi nkɔtena radio anaa TV so nkɔtu mfuturo mfa ngu w'ani, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛhunu sɛdeɛ ɔman no resi rekɔ ankasankasa. Na obi nfa propaganda mma mmɛdaadaa woɔ. Enti mepaakyɛw bebree, nya ɔtwɛn na twɛn, nya ɔtwɛn na tie na hwɛ ɛfiti ahyɛaseɛ yi ɛde kɔsi awieɛ. Mekae wo sɛ, woyɛ artist, wopɛ sɛ woyɛ nnwom, na wo nnwom no gye din, wo nnwom no wonya good sound, good beat, na wode yɛ w'adwuma kama kama kama a, mepawokyɛw, hwehwɛ E-Bright Studios akyiri akwan. Ayi Bright Studios ne nsa ano adwuma yɛ fɛ papa. Me se, wo deɛ, woayɛ nnwom no dada koraa na wopɛ sɛ wonya best ayi a, fa bra. Ɔbɛyɛ mix no ama wo kama. Ɔyɛ demo, ɔyɛ masters, ɔyɛ mix, ɔyɛ biribiara. Ɛyɛ E-Bright Studios, 0242 68 nine zero five seven zero two four two six eight nine zero five seven ɛyɛ ebright ɛnamba ofra ɔbɛgye wo so kama kama kama kama mepaakyɛw ɔfa ataduro no sɛ wonya nyaa bi a hwɛ ne pɛ bi ae ɔfa ataduro no wonya nyaa bi a mepaakyɛw pɛ bi ofra namba ne gu screen ne so no a onsa bɛka bi emu amrɛ no apɛ sɛ mu yɛ deɛ yɛ thousand five hundred Ɛ yɛ ketewa na apɛ sɛ ɛyɛ kɛse a, ɛ ɛyɛ kɛse ɛyɛ thousand five hundred. Afei wopɛ sɛ ɔtim kɔ long journey ɛma ɔbaa no tumi yɛ agyapadeɛ de kyɛw a, wowurawura no yie ma no ka no yie a, ɛno nso yɛ two thousand Ghana. Mepakyɛ wowɔ abrokyire ne yɛ posti abrɛ wo a, posting fee no yɛ five hundred cedis. Aa yɛ posti a seven working days na wo nsa aka. Saa ɛna ɛteɛ. Afei kooko deɛ no, kooko ne gonorrhea deɛ no, mepaakyɛw nso, ɛyɛ six hundred cedis, ɛno wobɛtɔ mmienu na biribiara ayɛ kamakama. Ahwɛfoɔ na nkɔmmɔ a yɛreba abɛdie no, yɛrekɔ ɛyɛ National Communication Authority ɛne Ministry of Communication and Digitalization asoɛeɛ. Ɛhɔnom na nnɛ yɛrekɔ akɔdi nkɔmmɔ. Ɛhɔ na nnɛ yɛreba na yɛaba abɛka hɔnom asɛm. Yɛn nyinaa yɛkae a 2015 ɛna ɔmampanin dada John Dramani Mahama n'apɛn so wɔn nwuro 4G network wɔ Ghana. Na 4G network no, Obiara nim sɛ ɛyɛ fast kyɛn deɛ na Ghana use previously. Ae, ɛyɛ, ɛboa ma online nkitahodie no ɛkɔ ntɛm so. Na wɔn awura 4G network no, nka yɛ ade pa a ɛboa ɔman no nyinaa, ba yɛbɛhwɛ, mpɛmpɛn so a 4G no aduru. So, aboa anaa ammoa? na yɛwie a yɛde aka abɛsi so sɛ yɛkae a nkyɛɛ bebree ɛna meyɛɛ video bi na mekaa sɛ by the end of this year Ghana yɛbɛkɔ 5G network ae by the end of this year yɛbɛkɔ 5G network enti me ne wo bɛka biribi kakra ɛde afa yɛ 4G ne ho Kwan a wɔfaa so implimentee no ne baabi mpɛnpɛnsoɔ a seesei a me ne wo rekasa yi aduru. Na yɛwie a, yɛabɛka 5G no nso ho nsɛnsɛm bi a ɛreba. Ahwɛfoɔ, 2015, ɛberɛ a wɔrewura 4G network no, wɔyɛɛ nhyehyɛeɛ ne sɛ, wɔretɔn ama obi a ɔwɔ sika telecos no wɔn a wɔwɔ sika no wo a wɔ sika bɛtɔ na yɛ 4G network no ma wo customers nti network a ɛwɔ sika kɔtɔe mentumi mmɔ network biara din wɔ ha nɛ wɔn kɔkɔtɔeɛ no akɔyɛ baakofoɔ ɛyɛ sɛ wo ara na wopɛ wo infrastructure ɛyɛ sɛ wo ara na wosi obuilding na wode equipment ne biribiara bam na wotumi de enroll 4G network no. Saa ɛna teɛ. Eti 4G no, aban no de maa ankorankorɛ. Ɔde maa ankorankora. Ɛyɛ telecom no, ɔde maa deɛ ofiri sɛ wɔwɔ sika na wɔbɛtumi atɔ na wɔde ayɛ operations ama ne customers. Na from twenty fifteen bɛsi twenty fourteen mepaakyɛw ɛyɛ nine years nie but sesie me ne okasa yi yɛn nwurɔfoɔ gyen after nine years no afei ne yɛatumi arekye fifteen percent as a country. yɛaenroll 4G network after nine years, afei na yɛatumi arekye fifteen percent wɔ Ghana ha. Na kyerɛ sɛ yɛn implementation method no mmoa, ɛnkɔ so yie, ɛmma 4G no nnuru baabi a ɛsɛ sɛ ɛduru. Enti wobɛhu sɛ woba Kumasi a, Wodur Kumasi mpɔtam baabi a, forging no wobɛnya. Wodur Kumasi mpɔtam baabi a, wonnya forging. Ɛsiane sɛ how a yɛsi pɛɛ sɛ forging no nyɛ adwuma wɔ Ghana no, na ɛyɛ very poor enti ɛna saa adeɛ yi ɛbaeɛ. Eti forging no a yɛka ho asɛm yi, about 2015. ɛna after twenty fifteen bɛsi nnɛ yi ɛyɛ nine years nso yɛatumi arekye fifteen percent pɛ even twenty percent yɛnya nnuro yi after nine years ɛkyerɛ sɛ wɔ man no yɛnya nkɔɔ yɛn anim ɛba yɛn networking no ho a that be the reason why a. Ɛbɛtɔ da bɛkɔ bank bi yɛse network nyɛ, wokɔyɛ transaction bi network nyɛ, ECG prepaid ne ade nneɛma bebree na network na yɛ so slow. Hwɛ population of thirty point eight million na yɛ use 4G network a a progress yɛ duru just fifteen percent you can imagine how the traffic will be you can imagine nea nti a ɛtɔ da a yɛn network system no ɛyɛ so poor and so bad eti saa 4G yi a yɛtwa nine years nso ɛwɔ just fifteen percent no ɛna. Ministry of Communication and Digitalization ne aban no ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔbɛ enroll 5G network. Obi bɛtena baabi aka sɛ, na 4G no koraa no yɛnhunuu yɛn ho so yie, yɛntumi nyɛ maa no nwie pɛyɛ, enti adɛn nti na yɛpɛ sɛ yɛde 5G bɛka ho? Na mpakyɛw yɛbɛtie biribi. 5G network no, how a wɔn si implementee 4G no, ɛnyɛ saa na wɔn bɛ implement 5G no. Wobisa yɛn nuanom a ɛwɔ aburokyire wɔn bɛka 5G no so mfasoɔ. Me ne wo kasa Africa countries maako maako 16 ɛna ɛyɛ enrolled on the 5G network. Ba yɛyɛ 4G no mpo, yɛntumi nnuru baabi a yɛwɔ just 15 percent. Enti Ministry of Communication and Digitalization a Honourable Ezra Owusu da ano no na abɔ mmɔden a akɔfa 5G nhyehyɛeɛ no aba. Ɛna wɔn se 5G no wɔn bɛnwuro no, wɔn nyɛ ne sɛ wɔn promote 5G no nko a, daabi. But wɔn bɛyɛ Ama by three years time no, forging no a yɛda so gyina three, fifteen percent no atumi akɔ akɔduru eighty percent in the next three years time. Ae, in the next three years time. Saa ɛna nhyehyɛeɛ no teɛ. Na 5G yi deɛ, Ministry of Inf eh, Communication and Digitalization pɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔnka sɛ baakofoɔ mmɛtɔ na wɔno no nwuo, ɛba saa a yɛbɛkyɛ because baakofoɔ yɛ a sikasɛm ne ade no ɔntumi nya infrastructure dodoɔ no a ɔhia, ɔntumi nya equipment dodoɔ no a ɔhia. Enti saa na ɛteɛ deɛ a, yɛreba abɛyɛ no national share. Enti national share no, all the telecos, mommra. Shares dodoɔ bi a wobɛtumi atɔ no, bɛtɔ. Yɛresi building no baako pɛ, na yɛa operate from there. Network biara bɛnya ne access wɔ hɔ. Enti based on shares dodoɔ a telecos no wobɛtɔ, network communities no mobɛtɔ no, shareholders no mobɛtɔ no, wo cells dodoɔ na ɛbɛkyerɛ the level of strength network ɛsɛ sɛ wo customers no nya anaa wotumi provide ɛde ma wɔn mo na no ɛne ɛda sɔre yɛ a minority in parliament a wɔn na implementing 4G network nanso wɔantumi anyɛ no yie na up to now yɛwɔ fifteen percent na wɔbi bɛyɛ na at the shortest possible time four G network no bɛtumi ahete eighty percent na five G network no nso ahete above eighty percent no wɔn se da wɔn mpene wɔn munu yɛ a wɔn gye kum wɔn se wɔn mpene nnɛ wɔn mpene kyena ɛno nti wɔn yɛ. Press conference upon press conference, propaganda upon propaganda. Na Ministry of Information nso de nkyerɛmu pefee, nkyerɛmu kan aba abɔnten. Nti yɛba ne yɛaba abɛtie ɛyɛ Minister of Information, Honourable Fatima. Aye. Ɛyɛ Fa, Fatmatu Abubakar ne din no no, Honourable Fatmatu Abubakar. Yɛreba abɛtie nsɛm a waka de akyerɛ yɛn ɛfa 5G no a aban ɛrebɛyɛ no ho. Na yɛwie a, mepaakyɛw wotie wie, woatie me deɛ, wotie Minister no wie a, fa w'adwenkyerɛ bra comment section no ase. Mese aha yɛ Aborɔ GH Politics TV. Subscribe like share na fa comment no bra yɛnkɔ tie minister no mmra sesiei. Wo bɛ kan a, 4G baa Ghana in the year twenty fifteen. Ɛne ɛse we it should be auctioned. Yɛ auction a, me mpɛ sɛ mɛbɔ telcos din, na wo a wowɔ capacity biara sɛ wo bɛ tumi atɔ no, wo tɔ a, then you build the infrastructure. Na atumi ahyeta akɔ baabi a na obiara nya bi. Nine years down the line, 4G coverage afei na aduru 15 percent. The ministry nso so de n'ani totoo fam hu sɛ asɛ the kind of investment ne infrastructure na they put in place no, wɔn de pɛ baabi ɛdɔm wɔ a obenya

Now ɛna there is this thing about 5G nso so aba. Ɛna wokɔ a, ah, there are about 16 African countries a who are using 5G. Mm. Ghana, yɛn yɛn nyɛ nyaa bi. Enti, wɔn hwɛ the challenges ɛne the lack of investment a ɛbaayɛ from the inception of 4G no because sɛ 4G mpo na atake yɛ nine years to get fifteen percent coverage a, na kyerɛ sɛ 5G no nso so reba no, ebia in their lifetime no na they have not put the infrastructure in place. Nti what did the ministry do? Ministry no sɛ, instead of doing the auction na yɛde ma just one company sɛ build the infrastructure let us put together an SPV and call all the telcos MNOs and all the key stakeholders ne sɛ obiara mmɛ akɔ ahyɛs wɔm wɔn akɔ ahyɛs wɔm a it will become a shared national infrastructure. Ɛnnɛ wokɔ American towers, even ɔmo a ɔmo build telco infrastructure no a, a lot of them are moving towards shared infrastructure. Sɛ ɛbɛyɛ a the same facilities can carry this network, that network, that network, and, and so on and so forth. Shared infrastructure no, the intention ɛne sɛ 4G coverage no a yɛntumi nkɔɔ baabi a mm. after nine years yɛduru ɛɛ. Eh,

Because obi a ebesi ne deɛ as compared to yɛnsi baako na obi ankyɛ a, cost bɛba fam. Ɛna Minister no sɛ they even anticipate says if we are using shared infrastructure ɛneɛ it should reflect on your cost of operations sɛ ɛbɛyɛ a even the cost of data ne other thing ɛbɛba fam. So this is the intention. Eh, but nipa na yɛde adwuma na ama na yɛ one week before no. That's no, no, no, the, the, the, special, the special vehicle na na yɛde yɛ no.

This time around because the last time we did the auction one company did not do entire penetration let us do shared infrastructure it's a government policy mm. it's a policy direction. nti nyɛ sɛ ɛwɔ obi. daabi daabi daabi daabi ɛnte saa koraa. And a minister ne nkyerɛkyerɛ mu ɔde baeɛ i thought it was clear and it made sense because sɛ nine years na afei na ɛduru fifteen percent a. na ɔma hu sɛ yɛsan gya sɛ the same nkurɔfoɔ a yɛ auction maa wɔn no in the next decade na ɛsɛ decade biara fifteen percent a sista bubu na hwɛ ohia bɛyɛ sixty years to get to ninety percent mm. meaning ohia about sixty eight years to get four G coverage for Ghana mm. it's ridiculous nti sɛ ɔma yɛ nhwehwɛmu together with ɔmo technical advisers ɛna mpɛn pii no wokɔ the various ministries a nkurɔfoɔ adwene wɔn sɛ ebi a.

Wobɛduru me area hɔ wɔ turo boa mɔmɔ le na sɛ wonnya a at the end of the day no what's the point? Mm. Na obi se a ah, yɛahwehwɛ ma hu wiase afa na baabi a sɛ sesei no baabi a nkurɔfoɔ muvi kɔ yɛ shared infrastructure nti let us create an SPV mm. ne ɛma obiara ɛmɛ ɔni shares wɔ mu sɛ ɛbɛyɛ a instead of ɔbaakofoɔ ne dwetire ne n'akɔhoma nso such a long period no, yɛnye ɛyɛ shared na obiara de ne sika ɛba mu, liquidity no bɛtumi ama yɛawie sese a, nka ɛyɛ asɛmpa.
Ahwɛfoɔ, nka ɛyɛ asɛmpa. Nti yɛakɔtie Minister of Information, Honourable Fatimatu Abubakar. Ae. Ɔde nkyerɛmu no nyinaa ba ama yɛn. Enti manɔritifoɔ a moretu mfuturo gu Ghanafoɔ anie yi, yɛpa mo kyɛw, montiatia break. Na for once monwene ɔman no nkankorɔ ho, na ɛnyɛ mo mo power a mopɛ sɛ moba nti ɛna ɛsɛ sɛ asɛm biara na mobɛka. Monwene ɔman no a mopɛ so abɛdie no nkankorɔ ho. Ɛnyɛ sɛ ɔpɛ power nti asɛm biara na woka. mesrɛ wo ndc montu mo ho fo na seesei ghana yɛpɛ sɛ yɛkɔ yɛn anim na yɛnya ghana papa de ma yɛn nkyirimma no ɛnyɛ da biara na ɛyɛ sɛ wo tumi bi a wopɛ nti ade no yɛ papa koraa bɛka sɛ nyɛ papa na wasɛe ɔman no adwene na ɔman no da so gyina baabi a ɛgyina mekae wo sɛ wopɛ sɛ wotwa video Wopɛ sɛ wotwa wo advert video bi, advert promo, anaa woyɛ company wopɛ sɛ obi bɛtwa advert ma wo, ɔyɛ advert kama kama ma wo, direct advert a ɛbɛma wanya customers a, ɛyɛ eBright Studios. Frɛ no wɔ 0242 68 9057 ɛso na ɔbɛgye wo so. Afei, ɔfa atanuro no, mesi kɔpɛ bi tɔ na ɛbɛboa wo. Twɛn ne yɛngye aboafoɔ nkratoɔ ɛmmra seesei ara.
bɛrima ne mmarima asɛm mu fam ɔde bɔɔl so na wɔagye mu bɛrima ne nyɛ sɛ nyɛ kyɛ batɛ fam bɛrima ne mu yɛ na ɛde sɛ emu nyɛ den bio obi wɔn so no ɔde bɔɔl so two minutes three minutes na wɔn sɛn no wɔfa atase mi nka nkyerɛ sɛ nnuro no deɛ ɛhɔ na aduro deɛ sɛ yɛ papa na me aborɔ medi wɔn adanseɛ kyerɛ wɔ a gye tum ɛnyɛ wɔn nkoa na mede aduro bɛma wo for almost eight years sɛ sɛ yɛ wɔ twenty twenty four right eight years mu na menam yi. me eight years ya na me wura mi both on radio and social media obi enu wɔn wɔtumi ato edu aka sɛ aburo anya adwuma me se anya yie a bɛgye wo sika kumase asafo hyɛ pass na me hɔ ɛyɛ yie a na wɔde me ntaale ne me mpaboa ne me wɔkye abɛkyɛ me sɛdeɛ ɛhyɛ ɛhyɛ mi me se ma taale bi a ɛhyɛ mi biara presenter bi a ne bi wɔ ghana taale bi a me hyɛ bi biara biara ne bi ɛne man ɔwɔ ɔwɔ ntale ɛ ɛfɛ kye mi anaa ɛ papa kye mi ba mi deɛ quality one ɔyɛ sɛ ne deɛ ɔni bi ɔkɔfa wɔn ɛdi fi canada ne us ne uk mu ne adeɛ blɛ wa wɔn se dɛm tie mmarima duro na mede ma wɔn no sɛ woyɛ obi a woda eduro so eduro biara pressure o diabetes o hwan hwan o de eduro bi a ɔda so biara no ka no korɛ kyerɛ mi sɛ watwitwe wo bɛn ma pɛn a mɛnfa wɔn yiyi a wɔde yɛɛyɛ ka no korɛ kyerɛ mi. obi wɔ nso wɔnyɛ nna mu yareɛ ɔsɛ yɛ ɔmanom aborɔfo duro ma wɔpaneɛ ɛkɔ nso wɔn ara sɛ nsuo fitaa bi fi ɔbɛma mu ba ebi wɔ bɛdwe nso bi na ɛsɛ yellow sometimes wonam kɔ ɔbɛma no tumi bɔ paa na mu na ɔya bɛma no tumi bɔ woyɛ mu tumi hyew ah na wodi dɛn na ɛyɛ mi na ɔsɛ akɔ dɔkta mepakyɛ o ka nokorɛ kyerɛ aborɔ mɛma wɔ duro saa duro no yɛ six hundred ghana cedis wo yusu na ankɔ a bɛgye wo sika because me sɛ ɛnyɛ me na meyɛ aduro no ɛna nipa no nso no na aduro no megye tu ma mɛyusu ɛyɛ papa ntita mmea no tu kyɛ sɛ ɔfata obi yɛ no anyɛ yɛ a mede no bɛbɛrɛ bɛgye ne sika wɔ se ɔno mpo ntumi mma aborɔfa ma no ɔntumi mma because yɛnim deɛ ɛkɔɛ me nɔma na ɛwɔ screen no so no 0243302191 ɛdin yɛ mawoli ɛkpɛ peter ɛno ana yɛ mobile money number ɛduru no ma wobɔ no boɔ de akyerɛ wo kooko yɛ 600 sɛ wosisi na ɛyɛ 600 bɛrima no afoɔ no wopɛ sɛ yɛ kɛse a 1005 emu nyɛ den ɔpɛ sɛ emu ɔden a thousand five wode bɔɔ so a na wagye mu mɛma ɔsɔre me so no yɛ two thousand series yɛ post de abrɛ amɔnane a ɛyɛ five hundred meserɛw sɛ woatwetwe wo ho pɛn woanya nna mu yareɛ pɛn wode aduro so a no nso aduro no yɛ six hundred ghana series nti waa wo ho dodoɔ a wohia no a na wayɛ mobile money wama me wo din w'address ɛne wo phone number na ma post de ama wo me post a seven working days ɛna wo nsa bɛtumi aka seven working days menim ntoro twa because ɛnyɛ me na post office fo na ɛde ba ɛna tɛm bi ɛkɔ so a seven working days ni deɛ obia mede ma no bia nso na yɛde a ne nsa tumi ka na ma ayɛ voice message ama wo as to sɛdeɛ wobɛyi so no